Maitei temimbo'e poapyha pegua, che José Oviedo, ko árape pomoirũta ñane mba'aporã. Ñañemoarandukuaa ñaimeha guive penemandu'áke pévare. Ko árape ñamba'apóta mba'e porã mba'e vai reheve. Mba'e porã mba'e vai, oĩko la mba'e iporãva ha oĩ la mba'e ivaíva. Jahahápe pe ave jasẽ hína, jajuhúta oimehápe ñande rapicha he'íva ñandéve oĩha mba'e porã ha avei péicha ohechaukátava ñandéve mba'e vai. Ko'ápe jaguereko mbo'epy ñe'ẽndy, jahechakuaáta avei mba'e porã ha mba'e vai ha'e haguéichama peẽme. Ha pe ojehupytyse hína peichaite jaguereko omomba'eguasu mba'e porã ha mba'e vai, avei ñambojoavýta mba'e porã ha mba'e vai, oikuaa mba'e porã ha mba'e vai. Ñamañami ko'ápe ã tapicha oĩva hína pépe. Mba'épa ojapo hikuái pépe? Tekorei mante pépe omono'õ hikuái hína, ajépa? Ha pépe peteĩ tapicha. Ichukopa jepéva oĩhína pépe, ajépa. He'i chupe peteĩ tapicha pépe, Kape, moõ piko rehóta, eju ápe ja'u rei. Ha ijykeregua katu he'íma chupe, Partner, reju ápe añahendu músika che sósio, he'i chupe. Ha pe tapicha oĩ porãitéva hína katu he'i chupe, Maitei che angirũnguéra, ndaikatumo'ãi apyta aháta ajeporeka che mba'aporãre. Ha péicha jahecháma ko'ápe mba'éichapa oĩ mba'e vai ha mba'e porã, jepa, pe Vitarusu oho oheka hembiaporã imba'aporã, péa iporã hína. Ha teko rei katu ohecháma he'i chupe hikuái, epyta ápe ñahendu músika, ambue katu he'i chupe, eju ápe ja'u rei, he'i chupe, ha ivai hína. Oĩmba peichagua hína. Ko'ápe ñamañami avei. Jahechakuaáta ko'ápe oĩha iporãva ha avei oĩ peteĩ mba'e ivaíva hína, jepa. Oguapy ñeno, okaru ha ambue katu oñembosaraki katu hag̃uáicha pe depórte hína. Péa iporãvéke la jakaru ha jaguapy térã ñañenónte hína ndajejapói mba'eve, ajépa? Buéno, ñe'ẽndy jaikuaa va'erã avei ko'ápe jaikuaavéta mba'épa jajapo va'erã, ñamoñe'ẽmíta upearã jaikuaa hag̃ua umi ñe'ẽndykuéra. Moñe'ẽrã jaguerekóva péicha, penemandu'ápa pe mitãrusu ohóvape ojeporeka mba'aporãre. Péicha he'i Namale kyvy ohóvo hekái mba'aporã, umi empresagua oporandu chupe mba'e experiencia-pa oguereko. Mitãrusu ikangypaitéma voi, ajépa! Ko'ág̃a ko jahahápe péa ojerure ñandéve pe experiencia, ijetu'eténgo péa, ajépa! Ha ñamba'apo hag̃uáicha katu jaikuaáva nde rarã ikatu hag̃uáicha mba'e. Epa ñande ikatu jajapomie ha péicha ha'e oho ojeporeka ha ou voi ikangypaite porque ndojuhúi la experiencia, ha'e ndoguerekói péva. He'i ñandéve ambuépe ára ha ára ñane retãme jahecha mitãrusu ha mitãkuña ohecháva ohekáva hembiaporã, imba'aporã oipytyvõ hag̃ua, hoyayguakuéra térã oho hag̃ua mbo'ehavusúpe, Oñemoaranduvévo, mbo'ehaguasúita pe universida ha ndajaikuaáiramo péva katu ndajaguerekói experiencia. Ha péicha heta mba'e jaikuaava'erã mba'e porã térã mba'e vai apytépe jahechakuaáta ko'ápe peteĩ ñane angirũ Elba Guerrero rembiapokue he'íva péicha mbykymi sãmbyhyhárape. Hi'ã ñane retã sãmbyhyhára ohechakuaa mitãrusu ha mitãkuña oikotevẽva, ikatu hag̃uáicha oguerojera hekove ha hembiapo katupyrýpe omopu'ã hag̃ua ñane retã. Péicha nga'u ñane sãmbyhyharakuéra ohecha ha ome'ẽve ja'eháva ja'éva chupe oportunida umi mitãrusukuérape, ajépa? Peichaite hína, ñamyesakãmína añe'ẽ he'íva ñandéve pépe. Jaguereko péicha ha'éva hína tetã, ikatu ja'e chupe tetã, retã, heta. Ha'épe jaguereko ñane retã Paraguái rehegua, ajépa. Avei jaikuaavéta mba'épa he'ise pe sãmbyhyhára. Sãmbyhyhára hína pe omyakãva. Pe omyakãva peteĩ mba'e tuicháva. Ha ko'ápe ñande ñañe'ẽ sãmbyhyhárare. Ñane presidente reheve ajépa ikatu hag̃uáicha ja'e kuri ohechamiẽ mba'eichaitépa ikatu umi mitãrusu térã mitãkuñanguéra oĩva hína oguerekovépe oportunida ha'e haguéicha peẽme. Avei jaguereko oguerojera, oguerojera katu jaguerekove hetave, hetave mba'e ikatúva jajapo ñande rekovépe ikatu hag̃uáicha Jaguereko ñamba'apo hag̃ua anive ojejerure ñandéve experiencia, entonces ikatúma hag̃uáicha ñamba'apo vove. Mba'e porã, mba'e vai? Ja'ehaguéicha oĩ hína péva. Jaikuaa amoñe'ẽrãgui he'i ñandéve mba'e vai, pe mba'e vai oĩ va'ekue he'ise hína péicha, hasy mba'aporã jejuhu ndorekóigui experiencia, péva ivai. Naiporãiete voi la eho ejeporeka rembajaposégui ha ojerure ndéve experiencia. Ha avei jaguereko pe mba'e porã. Mitãrusukuéra oñeha'ãve va'erã oikuaa rupi sa'i tenda mba'apoha oĩha. Oñeha'ãve va'erã ikatu hag̃uáicha oñemoaranduve. Péa he'ise hína oñeha'ãve ikatu hag̃uáicha. Michĩmia ikatu hag̃uáicha oguerekove pe oportunidad. ñañamindu umi mba'e ha mba'e porã oĩvape, mba'e vai ha mba'e porã oĩva reheve. Mba'épa ere mitãrusu ha mitãkuña omba'apóva imitã guive rehe? Oĩhína tapicha omba'apóva imitã guive, michĩmi guive omba'apóva. Ha umichagua oguerekóhina pe experiencia he'iháicha ñandéve, ha umi nahániriva katu ijetu'úhina. Mba'e vai. Jaguereko avei péicha, sa'ive oreko aravo oñemoarandu hag̃ua. Ndohói ha'ekuéra umi omba'apóva michĩ guive, ha'ekuéra péva la oguerekóva. Ndorekói aravo oho hag̃uáicha oñemoaranduve, ha'ekuéra oho nde omba'apove. Ha pe mba'e porã katu jaguereko va'erã péicha, oñembokatupyry voi voi oho hag̃uáicha mba'aporãme. Voi voi pe oñemoarandu ikatu avéicha oho ha'e omba'apóma kon konosiménto ja'eháicha chupe avei karai ñe'ẽme. Péicha ñañamindu'umie hína pe mba'e vai ha mba'e porã reheve jahávo. Jaguereko péicha he'i ñandéve empresakuéra ojerure katuetei experiencia oporomomba'apo hag̃ua mba'e vai. Jaguereko péicha ikatu mitãrusu itapykue ndoguerekóigui experiencia ha ikangy, itapykue hína oñemboyke chupe ha ikangy ohechakuaa rupi ohoha pende noñeme'ẽi chupe mba'apo. Ha mba'e porã jaguerekóramo katu ikatu umi temimbo'ekuéra ojehesape'amieramo ajépa ojerure pasantía oguereko hag̃ua hikuái

Péicha hína pe jaguerekópe ojehepyme'ẽva ñane rembiapópe, ikatu hag̃uáicha avei ñande ñahecha ñamog̃uahẽ tembi'umi ñande rogayguápe ha avei ikatu ñañemoaranduve upevakuére. Pépe jahecha mba'éichapa ohóina ha'e oñentrevista ja'e chupe oñe'ẽ jovake pépe ikatu hag̃uáicha omba'apo. Mba'e vai, oĩ hína ha'e haguéicha peẽme avei. Mba'apo oñeme'ẽ hag̃ua katuete ojerure experiencia ha sa'i oĩ tembiapo. Ajépa péicha, ndaiporéramo la experiencia jajaguerekóiramo oñemboykéma pe mitãrusúpe. Ha ndaipóri pirapire, pépa jahecháma inandiverá la iplata ryru, ipirapire ryru, ajépa. Ha péicha jahechami ko'ág̃a mba'eichaitépa ikatu jajapo tembiaporã. Jahecha jey, ñambosa'y pytãme mba'e porã ha sa'yju pe mba'e vai. Pytãva pe ve'i porãva hína, ha pe ivaikuete katu sa'yjúpe. Jahechami mba'eichaitépa ikatu jajapo. Ñane retãme oĩ heta mitãrusu ha mitãkuña omba'aposéva he'i ñandéve. Avei jahechakuaa hína péicha oñemba'apo hag̃ua katuetei ojejerure experiencia he'i ñandéve. Pytãme iporãva, sa'yjúpe ivaíva. Jahechami mba'eichaitépa hína oĩ porã péa. Heta oĩna ñane retãme, ajépa. Ha pe omba'aposéva hag̃ua katu, katuete ojerure experiencia péa, oiko iporã térã ivai. Jahechami hína. Peichaite voi ivai péva. Upévagui ñambosa'y hína sa'yjúpe. Ha'ekuéra ohose mbo'ehavusúpe. Oĩ la mitãrusu ohoséva oñemoaranduve. Péiko iporã térã ivai. Jahechami. Iporã péva, iporã hína. Péa ha'ekuéra ohose ojeporeka arandúre ha iporã péva. Ojapo avei hikuái depórte. Pévapa iporã térãpa ivai. Pe depórte jejapo iporã ja'ékuri aje'íhina ajépa umi oñembosarái va'ekue jahechákuri ta'angápe. Jahechami pévapa mba'eichaitéhina. Iporã, iporã jejapo depórte hína. Heta mitãrusu ha mitãkuña ho'áva vísiope. Péapa iporã teapa ivai? Oĩhína tapicha ho'áva vísio vaípe. Vísio vaípe ha umi andaja opytáma ñande rapicha pépe. Sin oportunidad ha'e haguéicha peẽme. Ivaípeva, jepa, ivai voi pe mitãrusu ho'áva vísiope ndaipói rupi mba'aporã. Ja'e mba'épa ikatu jajapo ani hag̃ua ja'a mba'e vaípe. Ñamaña ha jahecha ko mitãkuña mba'éichapa oñemoarandu hína. Péa jajapo va'erã ñañemoarandu va'erã ikatu hag̃uáicha ndaja'ái mba'e vai. Pe ajépa? Avei ñamoñe'ẽ opaichagua aranduka, oĩva ñamoñe'ẽ va'erã ikatu hag̃uáicha ani japyta ha ja'a pe mba'e vaípe. Ñañomongeta ñande rogaygua ndive. Sy ha túva ñañemongetava'erã, ñañomongetava'erã ani peichahágui umi mitãrusu ho'ápe mba'e vaípe. Ha avei jajapova'erã depórte ja'ehaguéicha, jaguataimi chupe ikatu hag̃uáicha avei péa jajapo peteĩ kamináta mbykymi, oĩmbáhina jajapo hag̃uáicha péa avei ou porã ñande retépe, ajépa? Ha péicha ñamohu'ã jahávo ko tembiapo, jahechami mba'eichaitépa ñañemomandu'a jey ikatu hag̃ua jajehesape'a pe mba'e vai ha mba'e porã. Che aipota nga'u jajapo mba'e porã memete ñañemomandu'ami jey. Mba'e porã ha mba'e vai ha'e umi mba'e oĩva ñande rekoháre. Oparupiete oĩ pe mba'e porã ha mba'e vai hína. Opa rupi jahaháme pe ajajuhu. Mba'e porã ogueru py'aguapy, vy'a, teko porã. Péva ogueru hína mba'e porã. Mba'e vai katu ijetu'u. Péva ogueru angata, jepy'apy, vy'a'ỹ, sapy'ami, guánte avei. Ajépa. Péva naiporãietévoi. Ha péicha jahecha jey ko'ã tapicha kuéra, ha'e kuéra oguapýiti hína pépe ohendúva música he'i haguéicha ho'u rei pépe hína, ajépa oguapy teko rei, he'i péicha tapicha, pe oho va'ekue oheka va'a porã. Ha upéi kape, rejuhu piko ne va'a porã he'i chupe pe tapicha oĩva pe teko rei pépe hína, ámba'e vai hi'apoha hína. Epytána ñamusikea che sósio he'i jey chupe pe ijykeregua. Ha'e katu he'i chupe, Aguyje che angirũnguéra, ndajuhúi mba'evete, aháta ñemoaranduve mbo'ehaovusúpe. Pehendúnte peẽ hína, he'i chupe. Pehendúnte peẽ la pene músika, he'i chupe. Ha'e ohóta ojeporekamiẽ ha avei oñemoaranduvéta, he'i chupe. Ha'e ohecha, ha'e oheka hína mba'e porã hekoháre hogayguá ndive g̃uarã. Ajépa!